Xi ħa nitkellmu fuq il-marċi u ħa nagħżel mument qasir ta' pubbliċità. Nixtieq nirringrazzja minn hawnhekk lil Photo City u kull min jixtieq isegwi l-programm Realta' jista' jagħmel dan billi jidħol fuq Dive, online library. Inkunu minn hawn għal ftit ieħor. Tista' tagħmel dan billi tiktbilna email fuq realta@maltanet.net.

Refresh your life. Daikin.
Price Chopper Supermarkets li jinsabu ġewwa Santa Venera u San Ġiljan joffru varjetà kbira ta' prodotti bi prezzijiet imraħsa biex jilqu l-bwit ta' kulħadd. Żur dawn l-istabilimenti u tinqeda minn dak kollu li għandek bżonn għax-xirja tiegħek. Staqsi wkoll għal-loyalty card u ma' kull mitt ewro li jintnefqu, jingħataw erba' flixken luminata ta' litru u nofs kif ukoll sitt flixken ilma ta' żewġ litri. Mela, kun żgur li żżur Price Chopper fi Psaila Street Birkirkara u fi Triq Ġorġ Borg Olivier San Ġiljan, u ma jiddispjaċikx żgur.
Studio Moda is offering an exciting range of quality furniture. Visit us now and ask for our free interior design service and great seasonal offers. Studio Moda, Nashar Road, San Juan. El Panadero, fit triq Pitkali Hattart. Miftuħin bejn is-sitta ta' filgħodu u d-disa ta' filgħaxija. mit-Tnejn sal-Ħadd inkluż il-festi. El Panadero għal ħobs u pasti friski kuljum.

Prodott internazzjonali mibni Malta. Issa tista' tgawdi minn teknoloġija moderna biex tissalvagwardja u tipproteġi l-assi tiegħek. Minn ħwin żgħar sal-akbar installazzjonijiet. Serraħ moħħok, uża l-prodotti ta' Dedicated Micros.
nilqaw mana li telespettaturi u għal dawk li għadhom kemm naqdu mana eh, Tajjeb li tkunu tafu li d-diskussjoni illum hija dwar rapport li ppubblikat il-Kurja dwar il-festi. Kont qegħdin nitkellmu dwar is-sorpriża. Dun Anton, però straight forward answer, x'inhuma das-sorpriżi? I mean, qed inti għad kulħadd jaf x'inhuma. Jien ma nafx x'inhuma das-sorpriżi. Ma kulħadd jaf x'inhuma.
Imma x'inhuma? Kulħadd jaf x'inhuma. Imma x'inhuma? Kulħadd jaf x'inhuma.
Imma għaliex ma tistax tgħid?
Għax kulħadd jaf x'inhuma.
X'fihom das-sorpriża ħażin?
Kulħadd jaf Hemm xi ħaġa sa x'fihom ħażin ngħidlek. Fuq din is-sorpriżi li kulħadd jaf x'inhuma. Ma nafx. Imma kulħadd jaf x'inhuma.
Ma jimrix kulħadd. Imma idħol mela mur ftit midħla ta' min jagħmilhom u tkun taf anke l-intenzjonijiet talli jsiru ħafna minnhom. Is-sorpriżi huma fl-aħħar nett vordieli joħorġu xi ħaġa goffa, jiġifieri u l-qies tagħha turi li hija għall-pika u għall-inkejja, U refer għal xi statwa, għax jekk qed nifhem jekk qed nifhem sew. Hemm diversi affarijiet, diversi affarijiet. Daqqa jkunu statwi, jiġifieri, u fl-aħħar net minkejja li tkun iltqajt mal-mejda, minkejja li tkun ftemt kollox, f'daqqa waħda toħroġ xi ħaġa hi. Orderi, u daw huma affarijiet ta' nkejja, anke d-daqs tagħhom juru li huma għall-inkejja, jiġifieri. Eh, dawk huma sofiżi, kulħadd jaf x'inhuma, min jagħmilhom, U min ikun fil-festi, kulħadd jaf x'inhuma. Ħadd ħliefek ma saqsieni x'inhuma. Kulħadd fehem x'inhuma s-sorpriżi. Jiena ħa ngħidlek jekk jiena ħadt ħliefi ma' kull min iltqajt. Nies kollha saqsew x'jiġifieri dawn is-sorpriżi. Jiena qiegħed f'xi seba' jew tmien programm fuq dan id-dokument u ħadd ma saqsa x'inhuma s-sorpriżi. Kulħadd għandu d-domandi tiegħu x'isaqsi u din naħseb waħda minnhom li għadhom qed jirrepetwha. Godfrey, repetwha, Aaron, kulħadd qed isaqsi fuqha din x'inhuma s-sorpriżi. Kont taf x'inhi dwar is-sorpriżi? Fehmni fl-intervall. Ekku. Għax jiena kont kont kont ninkludi anke li kieku saż-żanżampak tal-banda. Ikun moti huwa sorpriża. Imma ma narax xejn ħażin ta' ma naqbilx miegħu, ma naqbilx ma' Dun Anton. Tista' ma taqbilx, ma tafx x'inhuma. Li jkollok sorpriża. li tkun innovattiva, li tkun kreattiva, li turi ċertu inġenwità. B'intenzjoni li. Le, le, l-intenzjoni f'moħħok qiegħda, skużi ta'. U le mhux kollha ma nistgħu.
Bil-fors irid ngħidlek hekk, ikolli ngħidlek hekk bil-fors. Mhux hekk? Ħa ngħidlek ftit. Billi tieħu l-permess anke biex tħaffer il-ħofra fl-art mingħand l-awtorità ċivili li jagħtuk il-permess li tagħmilha. Per eżempju, umbrella, għansemmi umbrella, li ma fija xej devozzjoni popolari bħal żewġ suġġetti li semmejt. I umbrella. Tista' tkun. So tista' tkun. Għaw, għaw, fejket umbrella, jew umbrella. Billi il-festi tagħna kolleġu fis-sajf, toħloq umbrella li hija f'post ħofra fit-triq li turi ċertu majesta u ċertu sbuħija li lesta li kapaċi tagħti Kwart ta' folla jkun miġbur hemmhekk u qiegħda toħloq id-dell tagħha u l-majesta waqt il-marċ ta' filgħodu. Fiha xi ħaġa ħażina dik? Qegħdin ninġurjaw lil xi ħadd daqshekk? Qegħdin innaqqsu l-ġieħ t'Alla daqshekk? Skont ir-rapport dan ma jistax jibqa' jseħħ. Iva, hekk hu.
U sorpriża nifhem li hija waħda bħal din li għandu f'rasu Dun Anton, la mhux qiegħed jgħid. Imma din, din, din qiegħda tgerfex it-twemmin reliġjuż li aħna iż-żgħażagħ nersqu lejn il-festa, di qiegħda tnaqqas, di qiegħda tnaqqas mill-valuri reali tal-festa, jew qiegħda ssebbaħ il-mumenti sbieħ tal-festa biex aħna nferrħu u nifirħu? Fiha xi ħaġa ħażina? Ma naqbilx mat-taqbil jien pereżempju ngħid outright. U għamilniha aħna anke bħala soċjetà, nkun personali hawnhekk, it-taqbil għamilnieh tifħir biss, ma qabbilniex ma' ħaddieħor, ma naqbilx miegħu. Ma naqbilx ma' Sidis. Għandu raġun. Imma mbagħad hawn soċjetajiet x'għamlu biex ipattu talli kienu ħarġu s-Sidis? Hawn min għamel rock operas fuq hekk. Kemm pattew? Hawn min soċjetajiet ħarġu anki iktar CD ta' marċi biex jgħattu l-iżbalji li għamlu fil-passat. Qed tifhimni? Dan għalhekk għad jien fil-bidu nett li s-sabiħ, is-serjetà, u d-dinjità ta' ċertu soċjetajiet dan ir-rapport mhix qed jagħtihom dak il-mertu. U jien nixtieq inżid punt wieħed ukoll. Jiena nixtieq serħan il-moħħ u wieħed, u forsi jista' jgħid jew lil Dun Anton, illi l-ewwel nett ma naqbel assolutament mat-ton illi li ħadet li jieħu r-rapport illi għax aħna nirtiraw. Għax noqogħdu sejri dek nistgħu ma niddiskutu xejn. U dik għadta u nerġa' ngħidha. Jien nixtieq serħan il-moħħ wieħed. Illi jekk nagħmlu regoli u hemm fejn nirranġaw ejja nirranġaw, l-awtorità tal-Knisja ma jħarsux li uċuħ. Min jagħmel it-tajjeb, min jagħmel it-tajjeb, ma sawtux. Im, le, le, għax mhux ċara fil-rapport, il-rapport jgħidlek, jekk wara tliet snin ma nkunux kuntenti, noħorġu. Jew nwaffqu, jew ma naħdu s-sem. E, e, twaqqaf fejn, u dan ixtieq sarħan il-moħjen, mela. il-min jitkessa, Min jitkessaħ, u wara qbil nerġa' ngħid mhux wara impożizzjoni, għax id-dokument għandu naqa' ton ta' impożizzjoni. Mhux qed ngħid li l-iskop tiegħu imma ton hekk jinħass. Hekk jinħass. Imma illi mbagħad il-Knisja trid tkun ugwali ma' kulħadd, l-istess regoli għal kulħadd, u jekk se jsir xi ħaġa, isir għal kulħadd. Għax jien pereżempju, ħan semmu ta' diskus. Aħna konxi li hawn postijiet fejn disku jagħmlu l-kapilan fuq it-sontier.

Illi jħarsu bl-ikrah lejn xulxin u jiġġieldu, ħassarlu l-festa. Taf li mhux vera.
Iva. Taf li mhux vera. Imma imma imma dokument qed jgħabbi. Le le mhux vera. Jiena jekk itin is-serħan tal-moħħ li jimxu ma' kulħadd l-istess wara li niftehmu u li u jekk u jekk huma tajjeb min hu ħażin

Hija djoċesi għaliha, mhux bħal bħal pajjiż Malta li jinkludu l-Għawdex. Għawdex hija djoċesi għaliha u daqshekk fuq Għawdex. Jiġifieri, Michael, meta ngħidu nirtiraw għaliex qed jgħidulna timponi u jiena spjegajt li aħna m'aħniex nimponu. Aħna qed ngħidu għandna ċerti valuri. Nixtiequ u rridu. Naqbel miegħek mija fil-mija. Nixtiequ li dawn ikunu fil-festa. Jekk dawn il-valuri ma jkunux fiċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta' barra, jiġifieri, għax qed nassumu li ta' ġewwa jkunu, għax aħna għandna iktar, hemm inqas stakeholders ġewwa, aħna nistgħu ma neħdux sehem. Issa meta ngħid nistgħu ma neħdux sehem, mhux xi ħaġa ħafifa. Tweġġagħni, tweġġagħni. Iva, anke lilna tweġġagħna ħafna, Michael. Anke lilna tweġġagħna ħafna. U dik mhux xi ħaġa li naslu għaliha Hekk f'daqqa waħda tant hu vera li kien hemm bidla di mhux ħaġa ġdida laqqas di qiegħda fil-normi li ħarġu fl-2002 u fl-2004. U fl-2004 ġiet irranġata n-norma li tgħid li mhux bilfors f'dik is-sena nirtiraw mill-festa għaliex inti mhux dejjem mill-lum għal għada tkun taf dak kollu li sar fil-kumplessità tiegħu. Foderi, tagħtix l-impressjoni u ma nagħtux l-impressjoni Li aħna qed ngħidu mal-ewwel xi ħaġa mhux flokha, aħna nirtiraw. Kif inwerd id-dmuq.
Illi jekk wara tliet snin u jekk wara tliet snin. Dak huwa. Jekk wara tliet snin. Ta' fuq il-marċ ta' filgħodu.
Jekk wara tliet snin ma l-affarijiet ma jirranġawx, nikkunsidraw nirtiraw. Imma skużi, irtira fejn jekk hemm xi ħaġa ħażina u nistmolku ħadd l-istess. Jien dik l-assigurazzjoni, dik l-assigurazzjoni, dik l-assigurazzjoni kuntent. Jekk tkun ġenerali ħafna. Jekk il-Knisja lesta mhux inti għax jiena napprezza l-pożizzjoni ta' kulħadd. Jekk il-Knisja lesta tgħid isma' iva, aħna rridu ċertu affarijiet intaf kont miegħek fi programm ieħor naqbel miegħek. Jiena li għal każini tal-banda, tħa ngħidha jien preżenta każin tal-banda. M'għandhomx jorganizzaw diskos assolutament xejn. Ma jeħruġ in-niċċa. Tajjeb, u qabel ma tisħol u l-purċissjoni. Min jagħmilhom għalija Mhux parti minn festa dak, id-disko mur paċi fil sena kollha, naqbel miegħek. Il-marċ ta' filgħodu u l-marċ tal-briju ma jkunx iktar minn ċertu tul, naqbel miegħek. Li jkun hemm imġieba sura ta' nies, naqbel miegħek u hekk għandna nagħmlu. Aħna noqsu, aħna, ħa nitkellem għalina bħala President jien. Nonqos kif ma nagħmilx hekk, imma mbagħad ejja ma nippruvawx il-kultura tagħna, it-tradizzjoni tagħna